Мөхтәрәм җәмәгать, бүген гөнаһлар турында сөйләшәбез. Һәрбер кеше гөнаһлы һәм хаталы. Менә шул гөнаһ белән хаталардан безгә арынырга кирәк. Ә ничек соң арынырга? Әстәгафируллаһ вә әтүбе иләйһи дип әйтәсең дә, шуның белән арынасыңмы? Юк. Ул гына җитми. Ә нишләргә кирәк? Аның өчен тәртип бар. Һәр нәрсәнең тәртибе бар. Ә тәүбә кылу бит ул гыйбадәтнең бер төре. Намаз, руза, хаҗ, зәкят, корбан чалу гыйбадәтләре шикелле, истигъфар һәм тәүбә кылу шулай ук бер изге гамәл булып санала. Аның да тәртибе бар, аның да шартлары бар. Намазның бит шартлары бар. Әйе, намазның вакыты кергән булсын, тәнең пакь булсын, тәһарәтле булсын. Әйе, шул вакытта шартлары үтәлә икән, ул вакытта син намазны укый аласың. Тәүбә кылганда да, мөхтәрәм җәмәгать, шартлары бар. Менә шул шартлары, условияләре үтәлсә, синең өстеңнән гөнаһ төшә. Әгәр дә Бу шартларны, условияләрне үтәмәсәң, синең өстеңдә ул гөнаһ калачак. Ә нинди соң аның шартлары дип сорарсыз. Иң беренчесе, ихлас. Ничек инде ихлас диерсез? Тәүбә кылган вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, ихластан кылырга кирәк. Аллаһы Тәгаләнең разыйлыгы өчен моны эшләргә кирәк. Мисал өчен, әгәр дә бер кеше аракы эчә торган булса. Аракы эчкәч, кайта, кайткач тын, әти-әнисе борчыла, хатыны кайгыра, балалары курка, һәр көнне бу дәвам итә. Көннәрдән бер көнне аракы эчүче кеше әйтә, Нәрсәгә соң мин аракыны эчүне дәвам итәм? Әти-әниемне борчыйм, балаларым курка, хатыным күршегә кереп кача. Миңа туктарга кирәк. Әти-әниемнең ризалыгы өчен туктыйм әле, эчмим әле, кирәкми миңа дип туктаса, Бу туктау туктауга саналмый. Чөнки ул кеше Аллаһ ризалыгы өчен туктамады. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә безгә аракы эчмәгез ди, харам ди, пигамбәребез дә шулай ди. Аллаһы Тәгаләнең китабын укып, Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәде бу. Ә кем ризалыгы өчен эшләде? Әти-әнисен борчымас өчен туктады. Балаларын куркытмас өчен туктады. Бу туктау туктауга саналмый. Чөнки ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәде. Я булмаса, әйе, заводта эшли. Заводның мөдире, нәчәлниге, директоры әйтә, Тагын бер тапкыр эчеп килсәң, мин сине эштән куамын, ди. Шуннан соң бу кеше, Туктале, миңа аракыдан туктарга кирәк, туктамасам, мине бит эштән куалар, диеп, әгәр дә туктый икән, бу кеше Аллаһ ризалыгы өчен туктамады. Аллаһы Тәгалә миңа Коръәндә аракы эчәргә кушмаган, диеп, туктамады, ә мөдирдән куркып, эштән куалар мине дип, Ул аракыны ташлады. Я булмаса зина кылучы. Спид таралгачтын, Тукта әле, әгәр дә мин хәзер, әйе, зина кылсам, миңа бит спид ияреше мөмкин, диеп, шунардан куркып, ул зинаны ташласа? Ул вакытта бу ихластан ташламады. Бу кеше Аллаһ ризалыгы өчен аны ташламады. Аллаһы Тәгалә моның гөнаһысын бетерми, юкка чыгармый, чөнки ул эспидтан куркып аны эшләде. Шулай иттереп, мәсәлән, бер кеше дуңгыз ашый. Дуңгыз ашый һәм дуңгыз чире чыга да, әйтәләр, кем дә кем дуңгыз ашаса, анарга дуңгыз чире иярә. Бу сәламәтлеген кайгыртып, Туктале, мин әгәр дә дуңгыз ашасам хәзер, миңа, әйе, дуңгыз чире иярә бит, диеп, куркып ташлый. Бу да Аллаһ ризалыгы өчен ташламады. Димәк, боларның гөнаһлары барысы да, әйе, муеннарында, өсләрендә, җилкәләрендә кала. Нинди генә гөнаһ булмасын, аны Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә, ташларга кирәк. Шул вакытта аның тәүбәсе дөрес була. Иң беренчесе, ихласлык.